Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat motivator banua dimanapun pian berada Topik kita hari ini ngarannya sabuting jurus Nah nang kaya apa kisahnya Jadi dikisahkan dulu itu di sebuah negara bagian di Amerika ada si cacat Jadi inya cacat mulai lagi halus Yaitu cacatnya nih kadada baisi tangan kanan. Nah, tangan kanannya kadada mulai lagi halus. Nah, akibat cacat ini inya rancak dibuli oleh kakawanannya. Mulai SD, SMP itu dibuli, dihulut-hulut haja gawiannya. Nah, karna rancak dihulut-hulut, rancak ditetawaakan, akhirnya inya tumbuh menjadi orang nang kada percaya diri dan inya jarang baisi kawan. Jarang basosialisasi, jarang, kemudian kawannya kada banyak. Nah, suatu hari inya betamuan lawan orang tuha. Nah, orang tuha ini dianggapnya nyaman gasan bakisahan, akhirnya inya curhat lawan si orang tuha ini dan ternyata si orang tuha ini adalah seorang guru kungpu nang hebat. Nah, akhirnya ujarnya, ulun handak balajar lawan pian. cara kungfu yang bagus tuh kayak apa. Akhirnya bersedia si orang tadi dan dilatihlahnya mulai belajar satu jurus kungfu hari demi hari, minggu demi minggu sampai sudah 16 minggu sudah inya belajar lawan si Kai ini. Tapi nang inya heran sebuting. 16 minggu belajar nang dilajarakan tuh sebuting jurus itu aja akhirnya betakon sama si Kai nih kenapa Kai pian cuma melajarakan jurus yang ini aja si Kai takurihing kaina ikam tahu sorang bu jurus sidin nah waktu berlalu imbah itu ada pengumuman lomba kungfu nah si cacat ini

Jadi dikunci, orangnya harat banar kunciannya. Jadi begitu sudah dikuncinya tuh musuh kada kawa melapas lagi dan akhirnya menang terus. Jadi di babak penyisihan menang terus pokoknya kada sampai selesai satu ronde itu musuhnya sudah bantai kebertahan sudah. Nah, akhirnya inya masuk ke babak semifinal. Karena sadar bahwa di babak semifinal ini orang yang dihadapi lebih harat lagi, inya datang ke wadah gurunya tadi, wadah si Kai tadi. Tolong Kai, beri ulun jurus tambahan lagi nih supaya menghadapi musuh yang lebih harat ini.

Nah, karena bebannya sesain ganal, akhirnya inya datang lagi lawan gurunya karena handak menghadapi ngarannya babak final. Babak final nih inya yakin nang dihadapinya nih pasti udah grandmaster nang harat banar udah jurusnya. Akhirnya inya lagi-lagi minta jurus tambahan lawan si Kai tadi. Oke ja Kai, Kai handak melajari pulang dan dilajarilah selama beberapa minggu lagi. Ternyata jurus nang dilajarakan tuh sama jurus yang tadi pulang, jurus mengunci musuh.

Inya terkenal seluruh dunia, tapi inya tetap kada kawa menutupi rasa ingin tahu. Lalu pada suatu malam datang wadah gurunya pulang, wadah si Kaei, tetap menakunakan pertanyaan nang sama, kenapa pian hanya melajari ulun jurus yang tadi haja. Nah, ujar Kaei. Pertama aku kasulitan malajari ikam karna ikam kada betangan sebelah, jadi paksa yang kulajarakan itu-itu haja. Nang kedua, rahasia kemenangan ikam itu adalah musuh kada kawa mahadapi ikam karna seandainya ikam tu ada beisi tangan sebelah, sebelah kanan maka ikam tu.

maulah kita kada kawa sukses, kada kawa berhasil dan sebagainya, tapi dalam kenyataan apalagi dengan kisah si cacat tadi justru justru kelemahan itulah nang menjadi kekuatan inya dan menjadikan inya menjadi seorang juara dan kunci sukses. Jadi jangan minder dengan kelemahan kita karena mungkin di balik kelemahan itu terdapat rahasia nang mengandung kekuatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya gasan ulun, gasan pian dan gasan kita sabarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.